Ӑна мӗн савӑнса килчӗ мана тет. Николаевич тутаранах чухланӑ. Ӑна тутаран мар-ха. Тутаран терӗ. Вара кам Портнов чуп туни, унпа пурӑнни, ача тума хатӗрлени ҫитмесен.
Кушить пулчӗ-ха. Вара вара мӗнле пурӑнни кала-ха. Что тебе надо санран жрать вӑл? Сан араках ҫутин ӑнакан ҫын. Эп канчине каланӑ вӗт. Если бы не было юмор, я бы покончил с собой. Чӑтлӑ чӑтлӑ. Юмор. Выляса чама. Эп инде... Мӗн ӗҫлетӗр? Йывӑр пур. Ну вот,
ирхине ҫиетӗп, пӗр мӗн, пӗр банан, кӑнтӑрла вара пӗр стакан, чашка супрегенине лешлениле ун пӗрнинке хаклӑр унта. Сакӑрмаҫҫи тесе тураппа. Хаката пултарӑҫ. Выляса калаҫам.
Вара каҫхине хӑшпӗтӳҫи, хӑшпӗтӳҫи мест. Но ӗҫлеме, ӗҫлетег эпе вот Сталинград хӗрӗ, вот тоже ӗнтӗ чӑваш чунӗ тарӑн вӑл. Чӑн чӑваш, есть достойный человек, он не перестанет быть чӑвашем. Чин ачашӗсем каҫҫи тесе йӑпататтӑм эп кому Жанкая. Ак Сталинград хӗрӗ. Сталинград хӗрӗнчен калам касире мӗн Шабельников, Виталий Константинович, психолог, Камӑн советникӗ пулнӑ? Леш Назарбаев армин советникӗ. Халь мӗнли хӑрушӑ япала пур ҫав мӗн тесенчи вӑтама ҫӗре. Унти ҫӗнӗ патшалӑхсенче пуринчен те арӑмӗсемпе ачисем ертсе пыраҫ. Пирӗнчен те хӑрушӑ. Арӑм кунта.
Арӑм ачисем куҫаланаҫ. Кара пур. Мӗнти те Казахстанра та. Унтан Кӑркӑсра. Бакеевсемпе ҫыратчӗ. Акаевӑн тати арӑмӗ ертсе пынӑ. Халь она открыто итлесерен хӑрамасӑр Алимбеков текенни калать. Ачисем те, девулисем ертсе пыраҫҫӗ халит. Назначают тем те тӑвас тет. Килти пек хӑрушӑ тет. Коммунизм ҫӗр хут тет, каллегальный туса пынӑ тет ӗнтӗ. Вара

Таньӑн шӑллӗн, Таньӑн шӑллӗ аҫпаран пулнӑ вӑл, ӑна вӗлерчӗҫ. Таня патне пырасшӑн пулнӑ вӑл. Таня йышӑнман, занятый пулнӑ. Мӗн ӗҫ тунине пӗлмест, пӳт-кирлӗ ӗҫ тунӑ пуль. Вара ҫав иксӗке хушшинче тепӗр арӑмӗн Пиччӗшӗ бандитпа килсе тӗрме пуҫлӑхӗ пулнӑ вӑл. Пӗлерӗҫ ӑна. Пӗлерсен пӑрахаҫ, хӑй сиксе вилӗнтӗҫ. А по-патологически вскрытие калать, йӑлт ҫапӑннисем вилсен ҫапӑннӑ. Вилсен, пӗлерсе пӑрахнӑ. Пӗлерсен пӑрахнӑ. Вара ҫав мӗн Мӗншӗн кӗрсе карӑм кунта эпӗ? Ҫав Шабельников, унӑн просто пӑрӑнса кӗрсе кайӑп, ухмаха тухнипе мар. Ҫав Шабельников килчӗ. Пирӗн пата ӗҫлеме кӗтенчӗ Эдуард Ҫемье воспитани, зах лаборатори психологии. Паллашман. Коридорта хирӗҫ утса пыратпӑр. Ыталашрӑмӑр. Нимсӗрех. здравствуйте темесӗрех. Пора риккунтан паллашса карӑпӑр та Геннадий Иванович тет. Эп Челябинск облаҫӗнче ҫуралса ӳснӗ. Мана не вилнӗ. Эп ним те пӗлмен. Аннен аппӑшӗ лешмен калать. Виталий, Эпир чӑвашсем вӗт. Кам калаҫӑн? Сан вара чун туртӑр тет. Вот мӗнле.
Ҫав мӗн калани Ушинский хӑрушла каланине ҫирӗплетекен вун икӗ тӗслӗх кӑна пекки. Вот кам калать, Ушинский калать,

Халӑх пухӑнманлӑхӗшӗн чӑваш халӑхӗ пухӑнманлӑхӗ халь хӑҫатранах хӑраҫҫӗ. Тупма та ҫук. Ӑна КГБ та памасть пуль, леш Ленинский библиотека халь российский вӑл хисепсӗр ярса памасть. Вун икӗ кӗнеке кӑлараҫҫӗ те, виҫҫӗ ҫыраҫҫӗ, ярса та памасть. Ӗлӗк пуҫтарса тӑратчӗ. Ку Винсент Сергей пулнӑ, лайӑх пулнӑ. Вара тепӗр тӗслӗх ӗнтӗ. Ҫав тери лайӑх Сталинград хӗрӗ. Сире юратма пӑрахмасӑрах темӗс киле ҫавӑн патне кӑмӑл туртса карӗ. Эп тайна илсе кайнӑ Сталинграда. Сталинграда илсе кайнӑ та ку хӗр, доцент Светлана Белова Владимировна. Вӑл леш Ӗмӗр ҫунакан ҫулӑм патне пычӗҫ иккен тени пӑхап. Ку старина хӗрӗ хуйхӑллӑ пит. Ну, Тани пирки тоже начар каламастӑм ӗнтӗ. Просто пурах пуль туйӑм. Ну, ку пит туйӑнчӗ, чунлӑ. Вара старин хыҫӗн, то есть Ленин памятникӗ хыҫӗнче вӑл экспериментсем ирттерет ресторан. Калаҫса пыратпӑр та. Ну, калама хӑрамалла ҫав те юратса калаҫрӗ. Вара тепӗр ретель пулсан калать. Вырӑслах калам кӑна. Мӗн тет? Мой прадед был проклят родом, что был женат на чувашке.

Тесе нумай ҫырнӑ, питӗ тӗвӗпӗ, просто халь ҫавӑнпа пӑлӑнать эпӗ. Ну, вӑл хӑй ҫырнӑ ӗнтӗ, йӑлтах тем те ҫырса тултартӑм. Эпир таки вашлатас теп. Просто хӗрарӑмпа арҫын юратӑвӗпе кан курӑнтӑр. Упӑшки летчик. Упӑшкине халалланӑ илемлӗ сӑвӑсене хушрӑм. Вӑл, ун кӗнекисем нумай, питӗ лайӑх сӑвӑсем ун.
Эсир кӑна ӑҫта кӑларасшӑн? Ӑҫта кӑларма май пулать кӑна?
Кӑларам ӗнтӗ. Укҫа пуҫтарать, пуҫтарать, хӑй пуҫтарнӑ пуҫтарнӑ. Пит ҫӳрсе кайрӑман тӑвӑр венелек. Ӑна вунӑ ҫулта тӑвӑр вунӑ кин пуҫтарнать те. Ага, эппин. Кӗнеке ашшӗ эсир Петр Петрович Хусанкай пирки каларӑр. Вот тесе хаш сывлатчӗ, пӗтетпӗр, пӗтетпӗр тесе. каланине аса илтӗр халь. Аса илӗр, ҫав вӑл хӑйне евӗрлӗ рецепт каламастчӗ-ши, мӗнле майпа ҫӑлӑнса юласси пирки сире каламастчӗ, ҫам пек тӑвар, капла тӑвар тесе е идейле, фантазилле шухӑшсем каламастчӗ вӑл сана? Хусанкай? Э, Хусанкай.
Эп унтан фантазилерех пулнӑ. А вӑл... Эп унтан оптимистлӑрах пулнӑ калаҫура.

шӑллӑм
вӑл эпсе кӑна йӑпатнӑ начаррисем каяҫҫӗ тислӗк чӑн пек лайӑххисем юлаҫҫӗ эпир пӗтмене хӑлх мар тесе йӑпататтӑм эп халь ун пек оптимист мар хам каймам Пуҫланӑ та ӗнтӗ. Но ун чухне эсрехе проблеш калӑпӑр хама та стапханне, но коммунизм тем пек ӗнтӗ ӗненне ман тем пек ҫав коммунизмдан тӑвас килетчӗ сӑмахра. Ну коммунизмра пӗр халӑх пулмалла сӑмахран тенӗн те пире. Пӗр халӑх та вӑл пермелли темен унта. Да вот все-таки пӗрлешӗнсе каясти. Ну вырӑсла пулмас. Вырӑсла пулмас.
Ҫавӑн пирки калаҫтӑм-и минте пулсан мӗнле сыхласа хӑварасчӗ чӗлхене тесе. Вӑл мӗн пирперех эпл пин нумай калаҫатӑпӑр вӑл тем те вот халь калама пулать Верука кӳрентермесӗр вӑл манарӑн мар вӗт артист катец ҫухалса ҫӳрет тет ну паллах гастрольсем вӑхӑтра нумай тухса кайнӑ та ҫапла ҫапла вара вӑл мӗн турӗ мӗн турӗ те калать Питӗ ман арӑма юратать, майра пулнине те хӑрамастчӗ, национализм та ҫукчӗ. Пит лайкчӗ ман арӑм. Хусанкай юрататчӗ. Вот Хусана ҫала ҫӳресе сӑвӑкалатчӗ. Вара уксахланипе сӑрӑ ҫинчӗ. Ҫулчӗ. Вара юсанӑ чух, сӑрлан чух Арӑм каларӗ, Хусанка ҫулне питӗрместпӗр. Ӑнсӑрлӑх ҫаплах хӑварчӗ. И вара вӑл тӗлӗнмелли пулчӗ вӗт, ачам. Вӑл ҫав каланин ӗнтӗ пӗр-пӗр ял учительницисем чылай арӑмсем пуль тетчӗ.
Хусанкай калатчӗ. Хусанкай калатчӗ. Ҫав ман арӑма пӑхсан. Ну, тӗрсипе ӑсӑн учительница вот из, чӑнах та учительница. Сан учительлӗх пур. Ача сыйлай кӗҫтерден. Только ик ача кирлӗ ҫав. Виҫҫе кирлӗ. Он иккӗ пӗрре пулчӗ. Пӗрре-пӗрре. Пӗр ача ҫур ача.
Пӗрре-пӗрре уйрӑм. Вара вӑл ун хуйхӑ кӑначчӗ, вӑл пӗтетпӗр йӑпататтӑм кӑна ӗнтӗ мӗн тетӗр. Тем пек. Икӗ ҫӗр пин юлатпӑр та кӗрӗксем пек ҫӗкленсе каятпӑр. Эп ман ӗнтӗ вӑл ҫирӗм икӗ, ҫирӗм виҫӗ пин чутайсен. Эп пӗр чутай та курман чӑваш пулма пӑрахнине. Мускавра та. Чечен семей. Эп кала вӑл урӑх халӑх. Таҫтан килни таҫтан пулнине те пӗлместӗп тетӗп. Чӑвашлан ирҫесем теҫҫӗ, ҫавӑн пирки илтнӗ вӗсем пирки. Чӑвашлансакан ирҫесем теҫҫӗ чутайсем пирки. Ҫук пуль. Ҫук-и? Ун пек мар Ҫавӑн пек илтнӗ эпӗ. Чеченсем пуль. Чӑрсӑр халӑх.
Вӗсем чӑнах хӑватлӑ халӑх. Вӗсем вот эп ҫавӑнпа йӑпататтӑм ӗнтӗ. Урӑх ман меслет те ҫукчӗ. Ну, анчах та эпир вӗт пирӗн наци кӑмӑлӗнчи эпир ҫав тери вӑйлӑ пулсан ҫармӑс ҫинчен начар. Кунта пӗр ҫармӑс калать мана, арӑм чӑваш тет. Ахтур ачи чӑваш пуласран хӑрать вара тет. Ну, ҫарпӑс пултӑр терӗм вара тет. Интересно.
Эпӗ икӗ мӗн эпӗ хе туй кӗреп пӗлетӗр ӗнтӗ мана ҫӑкӑр ҫитерекенне туй кӗреппӗр эпир пӗр чӑваш ачи Патӑрел питӗ мӗн мана чӑнри ӳкерсе пама туй ӳкерсе пама ӳкерсе пар ӳкерсе пар калап арӑмлӑ кам вырӑс тет калап эс тем ачам терӗм чӑваш халӑхӗшӗн пӗтнӗ халь терӗм Вырӑс мар калма мӗн тет, этот Марикка тет. Марикка пулсан та чӑваш халӑхӗшӗн пӗтнӗ. Сан терӗм, арӑму вӗлерсен те терӗм, килӗшмест чӑваш тума чуна. Мек мар тетя чӗнсе илетпӗр. Эпӗн те кино кӑтартать малтан. Ну, эп мӗнле ӳкернине. Юри пекех ятӑм чӑвашла вариант. Чӑвашла ӗнтӗ, монтажтап, чӑвашла. Титрсем чӑвашла, пирӗн туй, тӗпрелте чӑвашла юрӑ. Пӗрремӗш пулчӗ ҫак хӗрарӑм калани, нам чувашского не надо. Ҫармӑс. Мана паллах памарӗҫ, урӑххине шыраса тупрӗ Булгарин. Ун хыҫҫӑн тепӗр ҫармӑс хӗрӗ килчӗ тата чӑваша тесе килчӗ ҫармӑса. Телефонпа кӑна чӑвашла калаҫрӑм. Куҫ хӗрпе пӑхатӑп, ман ҫине пӑхать фашист пек пӑхать. Калан, камана янӑ каларӑм, памасть мана заказ. Мӗн шумара памасть, эпир каларӑмӑр, ун пек лайӑх оператор ҫукка. Эп ун умӗнче чӑвашла калаҫрӑм терӗм. чӑнах та памарӗҫ. Ҫармӑссем питӗ чӑваша чӑваш пуласран хӗрарӑмӗсем ҫирӗп тӑраҫҫӗ иккен. Вӗсен чӑваш кирлӗ мар. Эп тӗлӗнсе карӑм вӗсенчен. Уман пур ха ӗнтӗ. Эп ун пек чӑваш ҫарӑмӗ курман. Халиччен, а вӗсем мӗнле ҫирӗп тӑраҫ, тӗлӗнсе карӑм эп.